hekani vari binga guru vemiswe michena inenge pfumvudza vari chirova rova apo mabwe masinike hekani mashongera chishongo chesango maita romo chinakira matondo mapfaravara mutunga chuma manyerekete nyora dzenhurura Aiwa maita zenze chitendera chamambo icho chishongo chevakadzi icho chiri mudondo mbizi vane ganda rinotsvedzera kurara pasi husimuka vasina udhaka hekani mutasa Akachekwa zuva rikaora. Ndimi zve mukava neeshure. Zvarema huruma nemeno. Zvaonekwa samaita. Manjenjenje. Chishongo. Tembo. Vari binga guru. Siyavonga. Edhuve. Ika zvaema Zimbabwean. Vanin'ina, vakoma, madzibaba, vana sekuru, vana mbuya. Ndini sekuru Chauruka ndadzokazve nechimwe chirongwa. Mune ranhasi tineiko? Masango ndekuno ndekuno vana sekuru. Mukuronda nhoroondo yevatema tine nhaurwa yezvatinazvo zvinotiratidza kwatabva serudzi rwavatema. Zuva ranhasi ndauya ndakakubatira iwe Tembo ndovana Samaitavo. Ndisati ndapinda munhaurwa yanhasi Ndati regai ndikupei hwaro hwerwendo rwemwana womutema achiuya kuzogara munyika yechipikirwa Zimbabwe. Tinoiti nyika yechipikirwa Zimbabwe nokuti ine chiprofita chasumudza mwana womutema kubva Tanganyika guruswa vachinzi endai munogara munyika iri pakati penzizi dzinodira kuchamhembe ndiye Zambezi naLimpopo. Chipoka chevanhu vasumuka guruswa vanga vachingori vanhu vane mitupo nakare. Zvino mimitupo iyi makabuda zvakawanda sezvamunoziva, baba ari oga anogona kuvesa baba womarudzi. Mubhaibheri mucherechedzo tinawo, nemumararamiro emutema tinazvowo. Mafambiro iwayo gwara revaera tembo vana dhuve vana samaita vava vana manjenjeri vatinavo vane dzinde repavabva people and uh, nature they are interrelated they are linked uh, those things they are inseparable this is uh, from

Mitupo yaibatsira kuchengetedzwa kwemasango. Munhu akanzi anoyera mbizi haachakwanise kuti aparadze mbizi iyoyo. The association with that animal totems are they remain important in our day to day lives not just in the past but in the present. Rudzi urwu ruri kusumuka pangorongoro mutanganyika vari pakati pezvipoka zvemamwe mashona ndokudzika vachiuya kuno kuchamhembe kuafrica mugwara rekufamba vanhu ava vanonzi vakatomborasika ndokunotarisa divi rinenge maodzanyemba eafrica handichadziki nenhoroondo iyoyo kuti nepapfupi ndoda kukusvitsai pamunotorera nzwisiso asi research yangu nayo information gwara remafambiro avakaita ndodzoka kunyaya Vasimuka pangorongoro station hombe inozozikamwa vamborasika vazouya kunonomira kana kukaka matende pari kunzi pangorongoza pagorongoza ndiyo nzvimbo iyo iri panyasi perwizi zambezi ndokutorera idzinde revairatembo siri vairatembo tateguru racho akanga ari chikanga chikanga uyu ari pakati pemamashona murwendo rwobva Tanganyika vauya vamira paGorongoza. Gorongoza inzvimbo iri kunhasi pakati penyika yeMozambique neMalawi. Tikaenda paGorongoza nhasi, iri nzvimbo ine rudzi rwevanhu vanonzi Masena. Vauya vamira ipapo kana kuti vakaka matende. Chikanga ari mumwewo pakati pevashona anga ari muera shumba ndokuzenge ave mambo pakati peboka revanhu vekwake. Kuyambuka Zambezi Zvakatora vanhu vanga varimo munzvimbo nechekare kudzidzisa vanhu zvemumvura, kuyambuka, bira mhiri kwaZambezi, ndinoreva mhuri idzi nepfuma dzavo nezvese zvavo. Vasena vadzidzisa rudzi rwavatema kuti mumvura munonzwai, tikanga ndokuyambukawo nemhuri yake, achiyambuka kuyambutsa mhuri kunonzi kune zvakaitika ipapo zvakatora upenyu hwamambo Chikanga, zvoreva kuti vakazoyambuka yakanga yaamhuri yaChikanga. Totems

ndokuuya kunonogara patiri kuti pabinga guru binga guru taamuno muzimbabwe binga guru riri piko tiri pamepi yezimbabwe enda pano patinoti pamutasa manicaland unorwana gomo ratinoti binga guru ndiyo nzvimbo yauya ikagara mhuri yachikanga mubvambire ndokuzvara vana vake mubvambire ari mwana wachikanga vauya vagara patiri kuti pabinga guru vari vaira shumba mubvambire anozvarawo vana vake vakomana vashanu Muresechi yangu mubvambire wakange waita madzimai akawanda kana tichiti kuwanda tikureva makumi mashanu nevanoraudza ari madzimai aipinda kumurume mumwe chete pavana vashanu vakazvarwa namubvambire ndo pari kubuda muyera tembo masure uku vasati vayambuka zambezi hewo nomwe mutemo wakange uripo tingati mutemo kana kuti chiga zvitevedzwa kange zvichiitwa mhuri yekwachikanga pakuroodza mwanasikana vakange vachiti wada mwana wokachikanga Waitumwa kunonotsvaga dehwe rembizi worisuka richenesa wotorwa semucheka unonosungira kana kuita chibatiso kwekuratidza kuti uyu watorwa nokudaro vanasikana ava apfekedzwa dehwe rembizi vaizonzi vana manjenjenje yemwe nzira ndikukupa iyi information iyi pachena kuti mutupo uyo yevaraduyo watanga nevanhukadzi ko kuvanhurume wakazobata sei rega ndidzike nenyaya ndakapedyo usanganise zvaunoziva ndezvandichakupa pano Mvambire haana kusiya tsika yemadzibaba. Mvambire asina kusiya tsika yemadzibaba kuroodzwa kwevanasikana gei yakabva yaenderera mberi. Ndiri kuti kamuitiro kedu kasasiya tsika dzemadzibaba kachengeta mucherechedzo wekwatinobva. Mvambire wazvara vana vake vakomana vashanu. Hee ano mazita evana vabarwa naMuvambire. Ava vana vashanu vabarwa naMuvambire tange tatomuno muZimbabwe pabika guru muno maMutasa. Vana ava vanoti sanyamandwe, nyangani, samaita, sakupwanya nasaunyama. Kune vanoziva mazita evanhu ava teuri dzimba dzoushe. Vazhinji venyu aya mazita haachisiri matsva. Tinavo vana nyangani, tinavo vana sayamandwe, tinavo vana sakupwanya nasaunyama varipo. Uyo anonzi samaita azvarwa riri zita kwete mutupo, ndiwo rave ziteteguru nhasi. dzenyu vaera tembo ndopamunotangira asi chidawo zvacho chemutupo wevaera tembo changa chatanga namadzimai avasikana ndare vasikana vana manjenjenje apo Uh, talking about uh, uh, totems, uh, totems, it's a whole knowledge system. Uh, I can describe it as a knowledge system. If it is a curriculum that are uh, intersected in, on, in, in the subject of, uh, of, of totems,

uh, uh, uh, soft uh, methods of, uh, of, uh, of uh, protecting uh, showing demonstrating sympathy with the environment uh, around us zvino kwakange kuine mumwe mubati wenzvimbo muushe hwamubvambire ainzi nyamandoro kana ndichiti mubati wenzvimbo ndinoreva a council of elders atinoti maspecial advisor ndokubva audza mubvambire kuchengetedza ushe hwachikanga Vana ngavapiwewo nzvimbo nenzvimbo zvekuwanisa kwavanga vaita kubarwa kwavo nzvimbo yavo yekutanga station iyi yekutanga auya kuzorora pabinga guru hedhikota yavo yatiri kuvaziva nayo nhasi second hedhikota yavo pavauya vakazorora vakambomira ndopagorongoza ndo pamwe patiri kuti pamabwe masimike mumabwe masimike umu ndiwo nzvimbo yevasena

Uh, we also have important uh, sacred trees, um, some that are used during rain making ceremonies. Vanasikana vasamaita kubva vatanga kunzi vazvari kuchikurukodzerwa kuti chidawo chidawo ichi chinoti manjenjenje manjenjenje was a praise name from their fathers after being engaged or hand in marriage. Ini muchiona nekukura kwandatoita ikoku muzivire wandinoita mutupo wembizi samaita mutasa. Hakuna vanhu vairoorana vari muhukama hwedhuve. hakuna chainzi kucheka hukama mumutupo wedu isusu ini semuera dube kutoudza vana mumusha kutotaurirana kuti ukaona mukomana chero wamuda sei akanzi imbizi ihanzvadzi ndibaba haabatwi mbizi nembizi chinhu changa chisingaitwi kana variko zvavo ini hapana pandakambowitnesa vana samaita kana vaera mbizi vachicheka hukama nekuti mutupo wedu is too visible is too well known uri like a broad spectrum totem yekuti kwese kwaunoenda unonzwa kuti vaera mbizi vaera tembo ndisisina bhudhi ndibaba nemwana saka nevachazouya ngatirambei takabata mutupo wedu tichiukoshesa hapana chitendero chinoti rasa mutupo wako nekuti kuti uzikanwe kuti uri nhingi identity yako iri pamutupo wako saka ini neni muchitondiona ndakadai ndinotoendawo kuchechi ndinotonamatawo ndinotokudzawo kereke asi kana uchinditenda ukasadetemba mutupo wangu hauna kunditenda kupararira kwavo vamwe ndokunogara munana penalonga maputukezi ndonguva yakanga avouyawo muno muzimbabwe agoride mhangura iriva nendarama kana kuti taakuti nhasi maminerals maminerals anga ari all over Uh, to an extend that matombo aya aigona kungonongwa achitopiwa pachena vene venzvimbo vaisaziva kukosha kwematombo aya zvino mapotekezi kutsvaga fevha inonga kana vachipiwa matombo aya vakadzenge vokoshesa dzimba huru dzimba huru dzaikosheswa dzakakonzera rumwe rumwe kuti mumwe nemumwe aipararirawo nemhuri yake chienda kunogorawo kunzvimbo dziri kure kuri kutiza kana kurwisa bopoto pakati pemhuri dzimwe chete. Zvino mutipovaera tembo vanhu vanoonekwa kuti vakange vachitya mhirizhonga saka kupararira kwavo kwakavepo nokukurumidza rumwe rumwe saizvozvo vachidyarana ndokupararira kwose asi muchaona kuti mutupo uyu wafamba wakadero uri dhuve tembo yatinayo yabuda hayo mushumba Imwe nhoroondo yepapfupi inoramba kuti tinobva tiri kubva mushumba tinavo vamwe vane zvimwe zvinyorwa zvinoti dhuve yakangomuka iri dhuve ini handipopokanisa kana kurambira risechi dzavamwe ruzivo runosiyana asi kutseketudza kwangu tsananguro yangu poindi hombe iri kungobuda kubvuma kuti tine vaera dhuve vari kutora mutupo kubva pambizi mutupo tinoera samaita tembo Eh, mutupo wedu tinonzwa kuti wakavera nesaidhi rekumanika reni samaita dhuve tembo ndo vana mutasa chinamato hachiti chirasa mutupo kana waonamata chinamato unongodeinzwa mutupo wako uchitonamata Mhuka yatinoera hatidye mhuka yatinoera sekuziva kwangu taangokura zvakadaro chingonzi hatidye mhuka yatinoera mutupo makare pane zvazvaiitirwa zvazvaikuzokonzeresa kuti zvizonzi a ah, musadye mutupo uyu Asi pakuziva kwangu ini zvinoitika ndezvekuti ukadya mutupo wako hanzi unobva mazino ndokuziva kwangu asi isu tinongokoshesa chivanhu chedu sezvachiri sekutaurwa kwaingoita vakuru vedu vakare sedambudziko rekubva mazinei Kwandiri hachizi icho chikonzero chekudya mutupo, ritoriwo dambudziko rehurwere hwemazino zvawo. Seni zvangu mera dhuve tembo iyi dai yaidyiwa inini handaidya. Zviverwa nemhuka dzatinoyera izvi Kune vanozvikoshesa zvinovashandira, kune vasina zvikoshese hazvivashandiri. Asi mukupera kwezvose, sevanhu vatema, tine kwatakabva. Mitupo ndoo rupawo rwedu sevanhu vatema. Dove yatinayo nhasi iyo samaita ndombizi ndoo vana vekwaMutasa vari vazukuru vaMubvambire kana tabvuma izvozvi. Chibvumiranai neni kuti Mvambire mwana waChikanga kanga ari mera shuma wasara asina kuyambuka Zambezi. Ndisakupesanisei panhoroondo kuti ndidzikedzike nemi kunosvika Tanganyika. Pamwe pacho a mateteguru emateteguru emateteguru asi ndati tibatire pedu pano tayambuka Zambezi. Varaira Themba muchaona kuti nyika dzakapoteredza. Varaira Themba vatinawo vari kutora mutupo kubva pambizi. Handisa ndaiona imwe dhuve iri kutora mutupo kubva pane imwe mhuka inongorisa maita. vari vakadzi ndovana manjenjeni wati pazvimiro egai ndimbotsauka nepo vanasikana vevaera due pazvimiro rudzi rwakasikwa rudzi rune chimiro chakaurungana ndoganda ravo ndokutora kubva pamutupo vazhinji vavo muchaona kuti kapakugeza apo ndo rudzi rwerunako especially muno muzimbabwe handisati ndamuona madue chapa ati ndidarikewo nemugadheni rokwedu pachimiro vana madhuve ndinofunga hapana anomboti pwee Pamadzinza ese pachimiro vanhu vekwaMadure takafanana nemhuka yedu kuti kana yakafuratira unotanga uchiita kujokora wopesira woita kuyeva unopesira wakuita like wakutora skani nemeso kudongorera chaiko kuona kuti munhu wakavakwa uyu hapana patakatsveyama vana madhuve asi nyaya iripo ndeyekuti tisakanganisa tsika tisakanganisa magariro edu nenyaya ye, yechimiro kuti nekuti ini pachimiro ndakasikwa zvakanaka saka ndakubeheva so ngachive chimiro chinoyerwa nevanhu kwete chinozokonzeresa kuzviurayisa kana kubuda mumuforo nenyaya yekuti unenge uchiti ini ndakasikwa ini ini ndakavakwa ini ndimbobvunzawo vanoti pana vana madhuve hapana akavakwa zvakanaka ndiyani pazvimiro pamadzinza ese tinopedzera but ngatirambei takangomira pakuita semhuka yedu yakanyorovera zvamunoona mbizi iyaye haina zvipomerwa inongozoti kana yadenwa ndopainobhagura kutsemura muromo chai nebhutsu yekubheka Asi pachimiro apa ndinoti aiwa emeni matourist anouya kuno unonzwa kuti ndipeiwo musoro wechakati ndipeiwo ganda remhuka yakati vanotodzichiva but isusu vene vadzo vanotoziva the genealogical identity yekuti ndiri samaita ndiri samanyanga tisakanganwaka kuvaudza kuti zvawati unoda mbizi iyi indotoyera mbizi zvawati unoda shumba iyi indotoyera shumba vakutendei vachikuitai recognize nemutupo yenyu vazhinji vacho ndidzo tsvarakadenga dzatinadzo iyo mbizi yacho ngatitaure nezvayo arire kufamba kwayo musango nyangwe ikave kure angave mambakwedza ungave rorereka ungoitaridza chete kunoyeverwa pfuure pedyo newe haisi mhuka yehondo kudero nekuvarira dhuve mucherechedzo iwoyo kupararira vachitiza was a true sign kuti vanhu vanga vasingakwanisi zvehondo hativaoni patinonzwa hondo dzavo vaera dhuve kari chinji kurwiswa pedzwa naizvo shumba ega ndidzoke pavanasikana vevaera dhuve Chimwe chinhu chakakonzera kukosheswa kwemutupo uyu intermarriage pavaera dhuve ndiwo mutupo mukuru watinoona usina intermarriage yakanyanya kumakore ano atiri nekudzokera kumashure intermarriage kuvaera dhuve ishoma tudeka this is an open record ungarambe zvako asi verenga vana vashanu vaunoziva vaera dhuve vakatorana izvozvo zvakapreseva mutupo wavo identity yavo karamba iri imwe chete Mukudaidzwa kwomutupo kana kuti kwemhuka izvi vamwe vanoriti dhuve mwe anoti mbizi mwe agoti dhongwi iyo zvayo mhuka yacho igovawo nemabandiko ekuti tingati bhiza ibhiza kuti dhongi idhongi asi mhuka dzose idzi tichigona kuona kuti ingangove crossbreed yemhuka imwe chete saka tinongove neduve imwe chete ndiwo tembo kudaidza kwemutupo uyu zvino kana taenda pano pamhiri panadi pompo zvoreva south africa kuda kwemutauro unganzwa vachiti duve tikaenda pano pamhiri pazambia ayambuka zambezi inongova tembo kontswana pavakazara inongova duve mutasa mumwe chete napapfupi ndokupararira kwerudzi rwavaira duve zimbabwe zvairi diki iyo ino southern rhodesia ndopapakurwa rudzi urwu chero muchizovaona vazare kupi nekupi inde ravo riri pano pabinga guru Handisati ndamuona Muyera Dube anoramba kuti vari kubva pabinga guru. Tingapokana kuti vabva mushumba, tingapokana kuti wanga uri mutupo wakazvimirira, asi vose agree to one common point, mutupo wavo uri kutora pambizi. Ndinotenda kana paine adzidza, kana paine abatsirika, tiri kubvumirana kutanga tiri kukurukura pamusoro pemhuka yembizi, ndivo vana manjenjenje. Zvimutupo izvi vakasimbira kuvanhukadzi, haa chindiregai zvangu Vana Tembo, vana Samaita, nana Manjenjenje, ndeapi mapublic figures, macelebrity vatinavo tinoziva vangamirire mutupo uyu? Pfungwa dzako dzamhanya panaani? Titange nemhiri. Lucky Dube, umtembo Tembai, Rastaman, iDube iyoyo yopikisana neni here? Ndo zvamunoona zvichinzi vazhinji vaiti Lucky Dube haasi muSouth African, muZimbabwean. Hongu, Lucky Dube muZimbabwean nokuti tateguru vake varere pabigakuru. Ngaitidzoke muno munyika yechipikirwa. Ndinonge rimwe chete muhera dhuve rega ndiri mhanye pawairesa
Dumiso Dube ganda revasikana Rebecca Chisamba tine vasikana vangani pawairesi pambari kuzviti vana manjenjenje tikubvepi vana tabani gambiza lc moja peo vaera duva iganda revasikana munovaziva vachidaidzira kuti ganda revasikana ivowo varipowo zvavo vanawo vanhu ndivo vana manjeni ndobata mwere handi yekumakitari first fara mr chitungu john chibadura yanga iri tembo iyoyo I, I can mention many, but to prove my point, like always, I've given you few. Until next time, goodbye Zimbabwe, goodbye Africa. Ndisekuru Chauluka, tasangana mune zvimwe zvirongwa.